מן הסתם יעדער האט שוין אמאל געהערט די סענטענס ווי מען זאגט פאר א מענטש, בעסער צו זיין קלוג ווי זיין גערעכט. פערסענעלי ווער איך אביסל געטריגערט ווען איך הער די ווארט. פירסט אוו אלל, פארוואס זאל איך נישט זיין גערעכט? אויב איך בין גערעכט, בין איך דאך גערעכט. גערעכטיגקייט מיינט אמת, דאס איז ריכטיג, פארוואס זאל איך נישט זיין גערעכט? און פארוואס זיין קלוג מיינט קומען אויפן חשבון פון זיין גערעכט? אפשר קען מען זיין ביידע צוזאמען, סיי קלוג און סיי גערעכט? סאו, די וואך אין די פרשה זעט מען ווי משה רבינו אפאר מאל וואס די אייבערשטער זאגט אים גיין רעדן צו פרעה, און משה רבינו זאגט איך קען נישט, כבד פה כבד לשון, די וואך זעט מען א אנדערע לשון, זאגט א הנני אראלס פרסיים, איך קען נישט, איך קען נישט רעדן צו פרעה. זאגט אים די אייבישטער, ראה, קוק, נשאתיך אלקים לפרעה, איך האב דיך געמאכט א גאט פון פרעה, ווי רש י טייטשט אויפן פסוק, אז די אלקים מלשון המושל און השופט, און אזוי ווי מיט א שטעקן זאלסטו אים שלאגן, האקן פרעה. והארון אחיך יהיה נביאך, ווי רשי טייטשט, אהרן, דו וועסט גיין, דו וועסט זאגן צו פרעה, דו וועסט רעדן צו פרעה איין מאל אזוי ווי איך האב גערעדט צו דיך, און אהרן וועט עס עקספלעינען פאר פרעה. דאס מיינט בעיסיקלי אזוי, אונז ווייסן אז שטייט אין מדרש אויפן פסוק אין תהלים, שטייט חסד ואמת נפגשי, צדק ושלום נשקי. חסד מיט אמת זענען בדרך כלל א סתירה, צוויי צוויי פארקערטע זאכן. מ'זעט אז אין בריאת העולם, חסד איז געזאגט יברא, יברא. מ'זאל באשאפן די וועלט, עולם חסד יבנה, אמת האט געזאגט, אל יברא, מ'זאל נישט באשאפן די וועלט, די וועלט קען נישט פארנעמען מידת האמת, אמת מיינט גערעכטיגקייט, און אסאך מאל מיט גערעכטיגקייט, די וועלט קען עס נישט פארנעמען. און די זעלבע זאך, די המשך הפסוק איז צדק ושלום, צדק מיינט אויכעט גערעכטיגקייט, און שלום מיינט אסאך מאל דארף מען מוותר זיין מפני השלום, מיטב לשנות פני השלום, סאו משה רבינו איז געווען מידת האמת, און אהרן איז געווען ענינים פון שלום, אוהב שלום ורודף שלום. סאו משה רבינו זיין ענין איז געווען שכינה מדברת מתוך גרונו, משה רבינו האט געברענגט אין וועלט די אייבישטער אזוי ווי ער איז, די אמת, די אמת כמות שהיא, אזוי ווי שכינה מדברת מתוך גרונו, אזוי ווי די אייבישטער רעדט צו אים. אבער משה רבינו האט געזאגט פאר די אייבישטער איך קען נישט רעדן צו פרעה ווייל איך גיי אים צוברעכן, ס'גייט ער גייט נישט קענען, איך קען מיך נישט אראפלאזן און רעדן צו פרעה, ווער איז פרעה? פרעה איז א קליפה, ווען משה רבינו קומט מיט די אמת פון די אייבישטער אזוי ווי ס'איז, ער קען ער צוברעכט אים, ער געבט אים בכלל נישט קיין קיין פלאץ, ער געבט אים נישט קיין נתינת מקום צו צו עקזיסטירן בכלל. און דער אייבערשטער האט נישט געוואלט, דער אייבערשטער וויל נישט מען זאל צעברעכן וועלט, דער אייבערשטער וויל נישט מען זאל צעברעכן די קליפה, נאר וואס שטייט אז אז אסור להתגרות ברשעים בשעה שהשעה משחקת להם, דאס הייסט ווען די קליפה איז בתוקפו, ווען די קליפה איז אויף א שטארקע אופן, דעמאלטס קען מען עס נישט מכניע זיין, מען מוז עס שלאגן, שטייט אין חזל אז נאר צדיקים גמירים, אדער איינער וואס האט א שטארקע כח נאר ער קען, מען זעט עס ביי רבי שמעון בר יוחאי אז ער האט געקענט טשעפענען מיט די רוימים ווען זיי זענען געווען דעמאלטס בתוקפם, וואס דאס איז בעצם די ענין פון משה רבינו, די אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, יעצט איז פרעה זייער שטארק, דו מוזט גיין רעדן צו פרעה, דו מוזט אים רעדן, אזוי ווי איך האב דיר געזאגט, איבערגעבן דבר השם, דאס מיינט ראי' נשאתיך אלקים לפרעה, שטייט פרעה האט גערעדט צו, משה רבינו האט גערעדט צו פרעה בלשון הקודש, פרעה האט עניוועי נישט פארשטאנען לשון הקודש, סאו וואס האט אים געדארפט רעדן? וואס האט געדארפט סיי משה און סיי אהרן? אויב משה האט דערקענט רעדן, וואס באדארף מען אהרן? און אויב אהרן האט גערעדט, וואס דארף מען משה? סאו דאס איז די ווארט. אז פון איין זייט דארף מען לאבן משה רבינו צו ברענגען די אמת פון די אייבישטער אין וועלט אזוי ווי ס'איז, צוברעכן פרעה, אבער די אייבישטער וויל נישט מ'זאל בעצם אינגאנצן צוברעכן פרעה, האט נאכן משה רבינו האט גערעדט איין מאל אזוי ווי ער האט געהערט פון די אייבישטער, נאכדעם וועט אהרן עפעס עקספלעינען ווי רש י זאגט ימליצני ויתאימני לפני פרעה, דאס הייסט ער וועט עס עקספלעינען, און אין אונזערע שפראך הייסט עס אויף א דיפלאמאטישע אופן, דיפלאמאטיע, ס'מיינט נישט. מוותר זיין אויף די אמת, ס'מיינט אראפברענגען די אמת אויף א אופן וואס די וועלט וועט עס קענען פארנעמען. אזוי ווי מ'זעט טאקע משה ואהרן אז כאטש משה איז געווען מידת האמת, מ'זעט ביי אים אויך א ענין פון חסד, אז מ'זעט ווי חזל פארציילן ווען ער איז נאכגעלאפן די שעפעלע און ער איז געגאנגען און עס האט אים אויפגעהויבן און עס האט אים געגעבן צו טרינקען, איז מ'זעט משה רבינו אויך טון מידת החסד, און מצד שני ווען ביי אהרן כאטש איז געווען אוהב שלום ורודף שלום שטייט אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, שטייט נישט ער האט מקרב געווען די תורה צו די בריות, מקרב געווען די בריות צו די תורה, ס'טייטש ביי אהרן איז אויך נישט געווען קיין פשרות חס ושלום, מ'האט אויך נישט מוותר געווען אויף די אמת, אבער ס'איז געווען אויף א אנדערע אופן, אויף מער א, אויף אונזערע שפראך וואלט עס גערופן מער אויף א דיפלאמאטישע אופן, צו עס קענען די וועלט זאל עס קענען פארנעמען. וואס דעמאלטס איז דאס געווען צוויי באזונדערע מענטשן, משה און אהרן, יעדער האט רעפרעזענט א אנדערע א אנדערע תכונה, משה האט רעפרעזענט די אמת, און אהרן האט רעפרעזענט די ענין פון שלום. שטייט דאס איז געווען בזמן יציאת מצרים איז געווען דעמאלטס איז געווען מער אויך א ענין פון שבירה, פון צוברעכן די קליפה, און אזוי ווי מ'זעט אז פרעה האט באקומען צען מכות, סאו פון היינט טאקע האט געדארפט זיין די ענין פון אהרן, אבער עס איז געווען מער די ענין פון שבירה. אבער די חסידות טייטש אז יציאת מצרים איז פאראן אין יעדע דור, שטייט בכל דור ודור, און נאך מער בכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, וואס דאס מיינט יציאת מצרים ברוחניות, א מענטש זאל ארויסגיין פון זיין הגבלות, פון פון פון די זאכן וואס שטערן אים, די בלאקעדזשעס, מצרים וגבילין, און פאר דעם איז נישט, די וועג איז נישט דורך צוברעכן, די וועג איז דורך פאררעכטן, מסכם זיין אז די וועלט אליין אין די מצרים וגבילין, און די בלאקעדזשעס אין די וועלט, מען זאל דארטן אויך דערהערן אייבערשטער, נישט צוברעכן וועלט, צוברעכן, וואס איז די פראבלעם פון צוברעכן? עס איז דא אזא מעשה אז דער אלטער רבי האט באקומען אמאל א טאביק פושקע פון איינעם, א זילבערנע טאביק פושקע, און מען האט פארציילט אז ער האט נישט געוואלט נוצן די טאביק פושקע, און אבער האט זאגט ער אז ער האט אראפגענומען צובראכן די דעקל און האט עס גענוצט אלס א שפיגל צו קענען זעהן די תפילין אויב די תפילין איז אויפן פלאץ, איז זאגט אז מ'האט פארציילט דער האט עס געזאגט פאר די צמח צדק האט די צמח צדק זיך אנגערופן די זיידע האט נישט צובראכן מן הסתם האט ער ארויסגענומען די שטריק די פיס וואס קאנעקטעד די דעקל. מיט די פישקע און האט עס צונעמען, די זייט האט נישט צובראכן, דאס איז ענינים פון חבד, ווי חבד עקספלעינט אז דווקא חסידות, וואס בעצם די בעל שם טוב האט מגלה געווען ענינים פון חסידות זה אין עוד מלבדו, אז די וועלט פארנעמט בכלל נישט קיין ארט, ס'נישטא גארנישט קיין שום מציאות חוץ די אייבישטער, קומט חסידות און עקספלעינט עס מיט שכל, חכמה בינה דעת, מ'זאל עס פארשטיין. דאס מיינט אז ברענגען די אייבישטער ווי אזוי ער איז העכער פון וועלט און וועלט, און דאס איז געווען די ענין פון אלטער רבי, ער האט נישט צוברעכן, מען צוברעכט נישט, מען פאררעכט, מען הייבט אויף די זאך, און וואס איז די פראבלעם פון צוברעכן? צוברעכן מיינט, איך האב אמאל געהערט איינער זאגט אז אז ווען ווען מען האט, ווען האסט א וויכוח מיט איינעם און יענער דערלאנגט דיך א פאטש, זאלסטו וויסן אז דו ביסט גערעכט. און ווען יענער וואלט געהאט א בעסערע בעסערע הסבר, א בעסערע תירוץ, א בעסערע טענה, וואלט איך עס געזאגט. פארוואס דארף איך געבן א פאטש? א פאטש מיינט, איך קען מיך נישט אן עצה געבן מיט דיר, איך האב נישט קיין טענה, איך האב נישט, איך קען מיך נישט, איך קען נישט דילן מיט עס. איך, איך מוז געבן א פאטש, איך מוז עס צוברעכן. צוברעכן מיינט אז די זאך ווי ער איז, איז א פראבלעם. ער שטייט מיך אין וועג, איך קען מיך נישט אן עצה געבן מיט עס. אין די וועלט נישטא אזא זאך, נישטא קיין זאך וואס איז שטער וואס די אייבישטער איז נישט דארטן, נישטא קיין פלאץ וואס די אייבישטער איז נישט פאראן. מילא מ'דארף עס נישט צוברעכן, מ'דארף עס פאררעכטן און מגלה זיין ווי דער אייבערשטער איז אין דער וועלט, וואס דאס מיינט זיין סיי גערעכט און סיי קלוג.